Merheba dem baş hevalê hêjan temaşevanên delal mîna bêrî niha ji min ji xwe sozek dabû min gotibû dema ez dîsa herima Qudusê ez ê herim sînegoka cihûyên kurd û ji wir çend gotina ji xwe bêjim niha ez li ku me ez li ba sînegoka cihûyê kurd ên sêbînê me. Û nîvê ma çawa çêdibe? Gorî û zanin di nav qewmê Kurda de Êzidî hene, Êgb Olî, bi Olê cuda hatine girêdan, Êzidî hene, Mesîhî hene, Misilman hene, ez dê bêjim Zerdûşt hîn hene û Cuhû hene. Dîroka Cuhû ya Kurda jî Wext dema merez dîroka cihûtiyê û cihûya mêze dike, wek ku di dinyê de yeka gehelî zû dest pê kiriye bi cihûya re. Kengî dest pê dike? Berî Hezretî Îsa pênc sed û heştê û şeş, pênc sed û heştê û pênc an de Nabûkadnezar êrişî Qudûsê dike. Wexta êrişê Qudûsê dike gorî gotina û Tewratê dijmer dibêje surgunek wek heştê sal, heftê sal, heştê û şeş sal gi wê bidome, wê demkê bistêne dest pê dike.

Pardon Salmanaser wisa kiriye çi kiriye dîsa girtiye ser Îsraîlê gorî çîrok ji me dibêje sêzdeh qewmê ji huya hene di wir de duwazdeh qewm yan jî deh qewm ji holê rakirine du qewm mane yek jî winda bûye wexta me re van çîroka kiştika bahil bi hawayekî dene cî kî rewşek û wenek di ji me derdikeve Ji ka kurd di ku de ne, kurda û cuhûya ji ku de hevdu nas kirine. Tekîlî bi çayê dest pê dike, du sê teorî li ser vê hene. Yek, dibêjin Demasa Merasa girtiye ser Îsraîlê û deh qewm ji xolê rakirine, doştine û yek wenda bûye. Ew qewmê wendayî jî ê disan Merasa bi zorê koç berî bakurê mezra bota kiriye li wir bi cîh bûne, di nav kurda de winda bûne ku bi kurda re tevher bûne, hinek kurd bûne, cû hinek ew bûne Kurd û Zerduşt winda bûne çûne. Ji ber wê ew dibe gel û meqewmê Kurd yek ji wan ê winda ev e. Lê tewirî piçkî din berfireh û mezin e. Ew jî demek kin de belgeselek mezin em amade dikin. Ez ê wê çap bikim îşela hûn ê di wirdehê piçkî bibînin. Tewiriya da dibêjin ku wexta ev koçberiya mezin dest pê kir çûn Babîlê û Faris. An jî em bêjin Pers, Wexta tên serdestiya Nebukadnezar ji holê ra dikin, bi wan persa re qewmek ji wan jî kurd in, kurd û cihûd wir de hevdu nas dikin û kurd dibêjin wî hê yek serdestê persa jî ew e. Tevî pers ji ber ku emperyaleke, împaratorlixa gelkî mezin e, gelek qewmê serdest serbixwe hene û. di hukmê persa de ne lê li bi xwe qiraliyeta xwe kare pêk bînin. Di vir de dibêjin ku kurd û cuhya hevdu nas kiriye, kurda derfet daye cuhya ku vegerine welatê xwe û li xwe bi dilê xwe bijîn û hinek jî bi kurda re mane û cuhutî li nav kurda de destpêkiyanî cuhutiya kurda du hezar û pênc sed sal e heye. Nêzîkî du hezar û pênc sed sal e cihûyî kurdên cihû em karin bên hene. Dubire rewş çawa diçe, cihû koçber dibin, gelek qatî em serwa çêdibin, vir de wir de heta sed sala yekemîn a piştî Hezretî Îsa. Li wir li Kurdistana Başûr li Hewlerê qiralîyetek tê avakirin. Adîyebaye ya da Erdebaye qiralîyeta wê jê têre gotin. Navê piçkî Zorê jî bi xwe dê divêz mêzekin, mêzeş wir Di bin de binivîsim yanî adiya bene an jî qiraliyete dest pê dike û wexta cihû û Roma şareke mezin dikin. Sed sala yekê de ew qiraliyetê adiya bene a gil hewlêrê ava bûye. Em di wir de dibînin ku wexta cihû û împaratoriya Roma gelkî şar dike heftê heftê û siyê de li Qudsê.

Bi alîkarî Dayê Qudsê ji bîr nakun gelkî pîroz û bi qîmet dimînin. Ev ro ew roj e, tekîlî ku sa navbera Kurda û cihûtiyê de hene. Zaten dema ku hûn dîroka Kurda mêze dikin, mete û qewimî û yeketî tu carî nebûye serê tiştek serekî. Çi bûye ol û mezheb û terîqat herdem li pêşiya yekîtî û netewiya Kurda bûne wek astengî. Werin hesabkê we li van Zikakên Kurda, Kurdên cihû ê li Qudsê bigerînin. Ev nuha hundirê Sînegoka Gimşwar Xarkir a Kinisêbîniya destpêka Cumhuriyetê de derbasî Qamişlo dibin. Li Qamişlo yekîtîk wan çêdibe. Ev jî navê Oqopka Cihûya ye. Bajarên Nisêbînê em zanin dîroka cihûya ji gel kicîkê taybet û girîng digire.

Ev hundirê çike ye? Sînegoka wa ye. Ev kengî ava bûye? Ev sînegok hezar û neh sed û sî û heştan de ava ye. Ji terefê Cihûyên giş Qamişlo hatine. Li vir ava bûye. Cihû ji ku çûne Qamişlo? Ji Nisêbûnê çûne Qamişlo. Lê zaten gorî te gotin Qamişlo jî bi erdê guwan kiriye ava bûye bi şiklekî.

û wexta wan sûkan mehna Yehûda jî digerin, gelek dikan û dikandarê wir hemik jî dibêjin em kurd in, bi kurdî hê ciwan nizanin lê hê mezin kurdiya wan pirtûkê kurdiya badinî ye. Wan niha hatin mehela me an cihûyên kurd mêzekin.

û ji Îranê hatine ser şerefa wan, ser onûra wan hatiye çêkirin, zaten hûn dibînin ev jî şexsê ke hatine kurd û faris û cih û pev re na, ev ya Ziyal Birc jî ji çikê stendine, ji tora hê stendine, bê ji Xwedê emir daye ku roj her rojekê ew cihê ke min wê pîroz kiriye hûn ê lê vegerin, yanî zê cih bidime we li vir. Û wek li her derê heye li vir jî belediye dixebite, yanî Berê ev der pir xweş bû. Lê belê ev der her der kolan me ev jî şîrika min duygu Merhaba duygu tu çawa yî Of kaçıyorum ya. Ev jî mam Balîn em wiha wegom got em li mehela cihûyên Kurd ya da Kurdên cihû, ez bawer dikim Kurdên cihû rasttir e, em ji xwe re digerin, li vir du sed sînagogeyek din hene, yê gi cihûyê Sûriyê hatine hene, yê gi cihûyê Îranê hatine hene. Sê sal berê ez li vir dimeşiyam, xanimekê çop davêt, me kêne destê min dîtin, got gelo tu çi dike, min got hal û meselê me ev e, got wê çaxê tu li min digere, min got tu kî, got ez jî Kurdên Mûsilê me, Em dawetî mala xwe kiribûn ji min ku tirk çêkirin. Hava ye ev jî Hugo min got. Ji wan sînagokan yek e. Piranî em dikarin bêjin qewmêk ji herema Mezrabota an li Mezopotamya hatine, li vê Mihelebcî bûne. Kurd jî, Kurdên cihû jî ji wan qewma yek e û yekî ew qewmekî ku vir bi Qudsê bi rastî cihêk taybet û mezin girtiye. Wala giz hatim ev bû. Xwedê hat bîra min. Eh, bir qata duda bû. Ev sinagoga kêliya din derxist. Yek şuwayeka din va ye a hicê dibêjin Kurdistana Başûr. Iraq dibêje û Kurdistana Iraqê a bi rastî wilo bi nav dike. Ev jî sinagoga

Tentîtka gêşt hûn çi bêyîn hûna gotê erzan e, nexirabe yani bêrî Îsraîl û Tel Avîv xwe bifikirin. Esnafê wê ez karim bêjim sedî heftê kurd e. Li vir gelek caran me kişandine ez baran baran sawet lê zaten pistek din êdî herim cin ûr ûr ji destê xwe ji başûr e. Mana navê wî cî Romî ye navê kurê min e. Ez ê gelî dî herim jin hine xurme û tişt bişte wisa bistînim.

Belê, ev vîdeoya min li ser Kurdên cihû li vir berdawî dibe. Ez hîvîdar im bi vîdeoyên nû ê herêmî ê li ser çand û Herêma Kurdistanê ez ê hîn bêhtir çêkim û me hîn bêhtir ser biaxivin. Wek ku min got, bi şîrovê xwe û bi alîkariya xwe û bi hevparkirina van zanyariya hûn ê gelekî alîkariyê bidin çand û. hunera û hebûna kurmancîtiyê û kurdîtiyê gelek spas heta cara din mîn xweşê de dem baş.